l-istencils, dak kollu li għandu x'jaqsam mal-istencils, x'għandna bżonn bħala għodda u kif għandna napplikaw iż-żebgħa biex ma ċċarċax. Ħafna minnkom jistaqsuna li jixtiequ japplikaw stencils imma qed jibżgħu li mhux ħa jagħmlu xogħol tajjeb. Mela, tajjeb li nibda billi ngħidilkom li l-iktar ħaġa importanti fejn jidħol kwalunkwe xogħol tal-idej hija l-prattika. Mela, il-prattika hija importanti ħafna, speċjalment fejn jidħlu l-istensils, jiġifieri tajjeb li jkollkom jew biċċiet ta' linja skartati jew xi karti ehm, riċiklati fejn intom tistgħu tapplikaw ehm, dan il-kraft biex ngħidulu hekk

Din mistoqsija hija eh, validissima kull min isaqsina fuq l-istensers isaqsina kif japplikaw l-istensers. U għaw ħafna metodi l-iktar metodi li huma sempliċi huwa billi tapplika bi stencil brush. li hija din. Stencil brush tkun iebsa, tkun ehm, ftit miftuħa u inti ġast kemm tapplika ftit il tagħmel ftit zeba u tiddebbja meta tapplika l-istensil tiddebbja b'dal-mod. Ġifieri inti mhux isek qed tiżbogħ imma qed timla il-vojt fejn għandek l-istensil li trid timla bil-kulur. Metodi oħra li tistgħu tużaw, li jien nużhom ħafna huma sponża tal-platti bħal din, din naqtagħhom kaxx iżgħar biex jien iktar ikolli kontroll ta' kemm ħa nagħmel żebgħa fuq l-isponża. Importanti li meta tmiss iż-żebgħa mal-isponża ikollok ċarruta ħażina jew inkella bażi xi biċċa njama ħażina fejn inti tista' timsaħ l-eċċess taż-żebgħa li għandek fuq l-isponża u l-istess mod terġa' tiddebbja. Jien għaż-żewġ metodi oħra li nuża biex napplika stenciling huma daw iż-żewġ tipniezel. Mela dan huwa pinzell antik ħafna, wieħed mill-ewwel pniezel tal-frenxik li bdejt nuża eh, madwar erba' snin ilu. Eh, dan ibbiss Hawn fuq baqa' b'xi mod jew ieħor xi ftit artab imma hawn barra ma baqax daqshekk tajjeb għall-użu minħabba li kellu użu eċċessiv. Fil-fatt anke l-ħadida li hawn mad-dawra fiha u l-pinsell hawnhekk bdiet tittiekel allura hawn hekk ix-xagħar appikli jibda jaqa'. Allura x'nagħmel? Peress li huwa iebes u jibqa' wieqaf bħala pinsel, nużah għall-istenciling. L-istess metodu kif napplika stencil brush. Allura ftit żebgħa, inneħħi l-eċċess taż-żebgħa fuq ċarruta jew biċċa njama ħażina u mbagħad niddebja bl-istess mod. U da l-istess mod flok stencil brush jekk inti għandek wax brush, pinzell, li tuża biex tapplika x-xemgħa tajjeb li tuża tista' tużah peress li huwa bħala pinzell huwa wieqaf ix-xagħar iktar b'saħħtu allura m'għandekx ċans li l-pinzell ħa jagħmillek ħa jimxilek la ġenba u ħa jidħollok taħt l-istencil inti u tiddebja. U da jiġi ovvjament isir bl-istess mod. Ħafna minnkom jistaqsuna imma jiena x'tip ta' stencil nista' nuża biex nagħmel l-istenciling. Ovvjament l-istencils huma kollha tajbin Imma hemm uħud minnhom li ma jkunux heavy duty. Mela nista' nurikom l-ewwel waħda. Skużawni ħantilkom ftit dari. Mela din hija stencil tal-lettering. E, u bażikament jekk taraw il-karta hija ħafifa ħafna. U allura jkun hemm riskju li jekk ma tux siba sew u terfaħħa kif suppost Bħalma ġra, bħalma ġara li li allura tibda titgħawweġ u meta tiġi biex tapplika iż-żeba jkollok problema għax tibda tidħolok minn taħt għax tkun mawġa. Mela, stencils oħrajn, ta' stencils li għandna pereżempju Il-Friendship Furniture Paint għandhom set ta' sensors huma wkoll. U il-plastik li jintuża biex jisir l-stencils huwa heavy duty. Ehm, kemm f'dal każ u kemm anka f'dal każ. Ehm, l-stencil hija heavy duty u b'saħħitha ħafna u sservik għal ħafna u ħafna snin. U mbagħad hemm stencils oħrajn l-istess għandhom il-karta, il-plastik li jkun oħxon biżejjed li anka jista' jintuża għall-image eh, għall-raised stenciling, ġifiri fejn aħna nkunu rridu noħolqu eh, l-stencil imbuzzat. U f'dal każ kemm din U anka din, din, din hija ħoxna ħafna. U mbagħad hawn stencils eh, bħal dat tip li jistgħu jintużaw huma b'saħħithom biżejjed biex iservuk għal ħafna u ħafna proġetti. Mingħajr ovvjament ma jkun hemm il-ħela tal-plastik li ovvjament isiru l-istensils minnu. Ħaġa li tridu żommu f'moħħkom ukoll li meta jkollok stencil li jkollha ħafna spazju hawnhekk allura tkun iktar delikata. Dawn huma affarijiet li huma ovvji imma ħafna drabi li ma nagħtux każ. Ġifieri importanti li meta jkollna stencil bħal di nieħdu ħsiebha billi nagħmluha x'imkien ċatt jew inkella xi mkien imdendel biex il-plastik ma jitgħawwidx u ma jkunx hemm imbagħad ħsara iktar 'il quddiem. Ħafna jistaqsuna x'nagħmlu biex nieħdu ħsieb l-istensil wara li nkunu użajniha. Mela, jiena meta bdejt nuża l-istensils ħafna u ħafna snin ilu, Kont niffissa li rrid innaddafhom u nġibhom qishom ġodda. Eh, illum il-ġurnata tallimt li m'hemmx eh, għalfejn li toqgħod taħsel kull darba. L-importanti li inti timsaħ l-eċċess ta' żeba speċjalment jekk jidħol taħt l-istensil, jekk innu tajtu l-istensil sanka li qed nurikom huma wkoll mimlijin żeba u ċaflis. Mela f'dal-każ, kull ma għamilt jiena peress li din użajtha għad-dabbing biex nagħmel l-istensil, ma naddaftix, ħallejtha kif inhi, issa jekk tinnutaw hawn taħt inġema' ftit żebad. Importanti li dik inneħħuha biex meta niġu biex napplikaw l-istensil tibqanna ċatta eh, fuq l-għamara jew id-dekorazzjonijiet li ħankunu qegħdin nagħmlu. F'dal-każ din l-istensil rat ħafna għamlitu żmienha wkoll imma għadha tajba biex nużawha għal ċertu affarijiet oħrajn. Jekk tinnutaw fejn jidħlu l-irkejjen, nista' nurikom iktar hekk fil-viċin, hawnhekk fejn jidħol fejn jidħlu l-irkejjen tinġema' ftit ukoll iż-żeba, pereżempju anke hawnhekk tinġemma żeba matruf. Jiena illum il-ġurnata li sibt li sibt komdu hija sponza imxarba kif nuża l-istensil nimsaħ mill-ewwel u mbagħad il-kumplament ta' żeba nħallih jinxef aħna l-importanti li jkollna it-trufijiet notfa. F'każ ta' stensils li huma rotob bħal mija din Sibtha komda ħafna li ma nnaddaf assolutament xejn. X'inhi r-raġuni? Ir-raġuni hi peress li l-plastik huwa artab ħafna fiha u l-kliem eh, biż-żebgħa eventwalment jibbiż. Allura meta jien qed napplika ehm, iż-żebgħa u nħalliha tinxef mal-istensil meta niġi biex nerġa' nuża, inqas għandi ċans li jidħol liż-żeba' taħt l-istensra għax inkun qisni issi li jgħid it-truf biż-żeba' minnha nfiha. Ħafna minnkom jistaqsuna imma jiena kull meta niġi biex nagħmel l-stenciling dejjem qed ikolli ż-żeba' tidħol li taħt l-istencil. X'nista' nagħmel? Mela din hija problema ta' ħafna u anka tkun ġieli problema tiegħi għaliex iż-żeba' tidħol taħt l-istencil. Ir-raġuni hija sempliċi ħafna u ħafna mid-drabi dik hija l-problema. Il-problema hi li fuq il-pinsell jew l-isponża li nużaw biex nagħmlu l-istenciling inħallu ħafna żebgħa. Il-pinsell irid ikun pratikament xott miż-żebgħa biex inti meta qiegħed tagħmel tafas Fuq l-istensil inti qed timmarka biss, mhux qed timla bil-kulur. Ħafna drabi jkollna bżonn nagħtu żewġ passati li hija l-aħjar soluzzjoni biex jagħlqilna l-istensiling imma rridu nqogħdu attenti ovvjament li ma nagħmlux ħafna żebgħa. Inqas żebgħa iktar ħa joħorġilna l-istensiling kif suppost. Ġifieri dik żommuha f'moħħkom less iżmorr fejn tidħol fejn jidħol l-istenciling. Ħafna jistaqsuna li x'jridu jagħmlu biex ma jkollhomx problema meta jiġu biex jagħmlu pattern, ġifieri inti għandek eh, wiċċ kbir u ħatuża l-istess stencil għal ħafna drabi. Mela, l-ewwel ħaġa li għandek bżonn anke meta għandek xogħol bil-wieqaf, l-aħjar li flok iżżomm l-istens il-bidejk, tuża masking tape, ġifieri titwaħħal il-masking tape fuq biex l-istensel tibqalek dejjem ċapta u tibqalek fil-post. Mela, hawnhekk għandi din l-istensel li hija parti minn mandala, hija kwart minn mandala allura jien rrid noħloq ċirku. Xi rrid nagħmel? Mela, meta napplika Din l-istensil, nista' nuża l-masking tape jew le, jiddependi il-wiċċ u kemm aħna għandna jdejna sodi. Naqalgħu l-istensil minn posta, ovvjament, jinxef taħt nistgħu ngħinu l-proċess billi innixfu b'hair dryer jew b'heat gun. Issa, mela, biex nurikom kif tapplika. Mela, u hekk għandna Dil-linja tieqaf hawnhekk. Ħafna drabi meta niġu biex naqbdu l-istensil u nqabbluha hekk, hawnhekk ma jaqblilniex. Mela x'nagħmlu? Flok immexxu l-istensil hekk, l-istensil, mela u hekk applikajna, u l-istensil nużawha min-naħa l-oħra. Allura għandna din l-istess linja, li ħa tiġi taqblilna żgur minħabba li hi l-istess waħda. U nibqgħu sejrin hekk għall-istess proċess kollu u hekk tiġina l-mandala kif suppost. Din tapplika wkoll għal proċessi għal senses li huma kwadri li joħolqu ċertu tip ta' pattern b'dal mod dejjem inkunu qegħdin naqblu fl-istensel li nkunu qegħdin noħolqu. Issa, Żommu f'moħħkom mela masking tape biex inżommu x-xogħol wieqaf, innixfu l-istensil, iż-żebgħa tal-istensil qabel ma napplikaw il-pattern ta' magħha. Dik hija importanti ħafna anke li nimsħuha naqra l-istensil għax hemmhekk jekk aħna npoġġu l-istensil ovvjament fuq żebgħa friska jista' jkun li jiċċappas jew ħajjiċċattija l-pattern. Ah, ovvjament, better safe than sorry. Issa, wasalna għal-ħin tal-prattika ħankun qed nurikom kif tapplika eh, stencil kemm bi sponza u kemm bi bniesel differenti eh, imma qabel kemm infakkartkom biex tagħmlu subscribe eh, fuq iċ-channel tagħna xiridu tagħmlu titlu fl-account tagħkom tal-YouTube issibu Rescoli by Carlo U taħt Frescoli by Carlo jkollkom miktub subscribe u għampina. Subscribe jkun ifisser li intom ħa tkunu qegħdin issegwu l-episodji tagħna ehm, u l-qampina ehm, tindika wkoll ehm, ikolkom notifikazzjoni fuq il-mobile jew fuq il-laptop tagħkom li tela video ġdid minn tagħna fuq l-istazzjon tagħna ovvjament li huwa Rescoli by Carlo. Mela tajjeb tinsewx tagħmlu subscribe u wkoll taf suq il-Qanplina. Grazzi. Issa jew miegħi ħa mmorru ħa nurikom kif tapplikaw stenciling b'modi differenti u kif tevitaw li jkollkom ukoll il-bleeding taħt l-istencil. Tlaqna. Merħba, dan huwa l-istazzjon fuq il-YouTube channel. Merħba, dan huwa